Salam bolsun gadyrly dostlara, ildeşlere, mähriban doganlara! Düýn aýdyşym ýaly, şenbe gün düýn şenbe bernamasyny ýekşenbe güni almaly bolupdyk. Şol üçin men sözümde duraýyn diýdim. Ýadaw-da bolsam, hyzmatyňyzda bolaýyn, gürrüňsiz geçmäýin diýip şu wagt açyp otyryn telefony, Instagramy. Ýene bir täze bir tema bilen, mowzuk bilen gürrüňimize başlarys. Bir näçe hepde öň oglanlaň biri bir sorag bar diýipdi-de. Onam bir dostumyz tabşyrypdy. Mende sorag diýensoň köplenç serhengiräk, taryhyrak, edebiräkmikan diýerdim. Ýöne görsem bir soragan zady pelsefi, ijtimai diýse boljak, her kimiň kellesinden geçýän bir sorag. Türkmençe aýdar bolsak, biz näme üçin ýaşaýarys? Maňa şony soraýar-da. Elbetde olam aňsat sorag däl. Sebäbi her kim bir maksat bilen ýaşaýar. Ýöne her kim öz pikirinem aýdyp biler. Biz näme üçin ýaşamaly diýip biler mysal üçin. Salam bolsun maňa salam aýdanlara. Bir birden aç ikip durmaýyn köp sag boluň. Hawa, oňa ol zada başlamakak ýaňy penşenbe güni şol Istanbula gitdim. Biziň şäherimiz şol Istanbuldan 3 sagatda arasy bar. Biz Edirnede ýaşaýas. Ýakynjamyzda boly ýöne gowy tarapyda bar bir tarapdan on bäş daýgada bulgarystana gitýäs on bäş daýgada ýunanda üç ýurduň ortasynda duran ýalyda salam bolsun hemmäňize salam bolsun gadyrdan ezizler edil şu wagtda sadyk jaň etýär sadyk açyk bolsa giribermeli sadyk biziň gadyrly dostumyz men belki de maňa zady berendir bir göreýin. Onsoň Türk dünýäsiniň zady barda Istanbulda ýazyjylar. Ýazyjylaryň konferans gurultaýy bardy. Her ýurtdan, türki ýurtlardan goşuldylar. Gyrgyzystan, Gazagystan, Özbegistan, Azerbaýjan, ýene köp ýerden. Ýöne gynansak hem hemişeki ýaly Türkmenistandan adam ýok. Şu Türkmenistana gelip galsa aýagy agsap dur-da. Onuň sebäbi Türkmenistan özi bir dünýäden bir izole edilen ýaly bir ýurt. Birini iberaýjak bolsa bir ýazyjy diýip müň elekden geçirmeli. Syýasy soraglar. Aý biziň şansymyzdan şol Türkmenistan gaty yzda-da başgalardan. Onuň üstüne kän zat durmaýyn. Ýene-de men şo Bakamowam hem Türkmenistan hem-de bir Türkmensähra diýip şo iki tarapa-da bir zat, bir boşlugy doldurjak bolmaly bolýan-da. Biziň Türkmensähramyzy öň bilýänem ýok bu taýda. Türkiýede Türkmensähra diýeňini häzirem milleti bilmeýär. Men-ä bärik gelen wagtlarymda Şol ýazyjy şahyrlary Röwşenfik Aýdyn diýilýär, şolaram bilmeýärdi. Hatda kitaplarynda türk dünýäsindäki lehjelerden gürrüň edenlerinde şu Eýrana gezek galanda Gaşgaýlar ýazýarlar, Azerbaýjan, Horasan türkleri ýazýarlar. Ýöne biziň iki million türkmenimiz bar, ondan söz etýän adam ýok. Elbetde oňam günäsi bulardan däl, bilýän zatlaryny ýazýarlar-da. Asyl kemçilik biz öz türkmenlerimizden, bizden. Näme öz ýurdy, ülkämizi tanıtmaýarys. Tanıtjak bolup jan çekmeýäs. Zähmet çekmeýäs. Biz oturan ýerimizde dünýä hiç wagty gelip bizi tanaýmaýar, derdimizi soramaýar. Häki gürrüňe barýar, aglamadyk oglana, emmi ýoga barýar ýene-de. Özümiz tanatmaly-la. Ol men gelemden bäri näçe makala ýazdym şu Türkiýede, näçe ýerde konferans berdim, gürrüň berdim, näçe ruznama, mysawa berdim. Indi bir adamyň elinden gelip biljek işleri etdim. Na bir adamyň iş däl. Bir ýurt tanşjak bolsaň, oňa onlarça adam gerek. Şol men häzir Türkiýä gelmäkäm şu ýerde ýaşaýan türkmenlerem gaty kän. Gelimden soňra da Ýene Türkmenken, ýöne şolardan näçe makala çykdy, aý, meň gelmäkäme zat ýok ýaly, indi soňky bu döwürlerde ýene o tapdadan birnäçe edebiýatçy dost geldim, biraz makala ýazylýar. Şoň bilen biraz indi şol edebiýatçylar, ýazyjy-şahyrlar, gazetçileriň arasynda Türkmensähra biraz tanylyp başladyk. Onda-da köpsi bilenok, halk-a hiç bilenok Türkiýede. Onam ýene aýdyşym ýaly biz tanatmaýarys. Indi şu Türkiýe şuny ýaly ýuwaş-ýuwaş ýaş şahyrlar tanaldy. Bir ýerde bir üýşmeleň bolsa, konfrans bolsa, ha Türkmen sähradan-da şu Abdyrahman bardyr diýip zat iberýärler, däwet iberýärler-de. Oň goşulýan mende iň azyndan hem halkymyza hyzmat bolsun diýip. Türkmensähra barada gürrüň berýän, şu gezegem Türkmensähradaky edebiýat barada, aýratynam hekaýaçylyk, ýagny gyssanewisi bolýar-da, romançylyk, şol hakda gürrüň berdim. Ýene penşenbe gün ýene başga ýerden däwet bar, oňa-da goşulmaly. Bu gezek goşgy, şahyrlar üýşýär, türk dünýäsindäki şahyrlar. Oň şonda goşgy zat bermeli bolduk. Onam diňe ýöne baryp daý mende bar diýenem bolmaýada. Ol özüň tandytmaly mejellelerde o tap taý bir at çykarmaly ondan soňra seni çagyrýarlar. Şon ýalyrak indi şi Almanda da türkmen az ýaşamaýar şu wagtda. Kanadada ýaşaýan türkmenler bar, Amrikada ýaşaýan türkmenler bar, Urupada ýaşaýan türkmenler bar. Şolar öz baran ýurtlarynda türkmen sährany tanatmak üçin näçe makala ýazankalar? Şu-da bir sorag. Aý, menä bir makala çyksa-da begenjek, dogrusyny aýdaýyn. Bir makala çyksa-da. Ýüzlerçe türkmen Aýratynam şol Rupada ýaşaýarlar, Amerikada, Kanadada. Öz türkmen dilimizde gürleşip bileris, goşgy ýazarys, ondan gürrüň edemog-a. Sen ýaşaýan ýurduň dilini öwrenmeli, dilligiňde ýazuw dilden söz edilýär-dä. Aý, türkçäni her kim bilýär diýip geçip geçibermeli däl. Şol türkçäni ýazjak bolsaň, ýazuw dil. Kän okamaly ýazmaly öwrenmeli bir on ýyl gerek şoňa özüne zat etmege. Şony almanjany siz öwrenip şeýle makalar ýazdyňyzmy? Amrikada iňgilizjäni öwrenip ýazdyňyzmy türkmen sähram tandyp? Iňgilistanda ýaşaýan türkmenler ýazdylarmy? Menä görmedim dogrsy. Bir öz dilimiz däl, eger biz öz derdimizi, türkmen serhady bolýan meseleleri dünýä eşitdirjek bolsak birinji gezek şo taýyny tanatmaly biz. Arasynda bolýar zabylyň dawasy bolýar türkmene zulum bolýar zat bolýar. Ýazyň diýilýär-de. Menä türkiýä ýazýan dogrusydan. Sen köp ýerde häzir sen ýazmakaň türkmen sära nire diýip soraljakda. Tanitmasaň bolmaýa. Birem şony ýazaňda sen almanda bir ýerde oturyp farsça ýazaň peýdasy näme? Şoň dilinde ýazmalyda. Şol ýurtlaň dilinde ýazmaly. Şony etjek bolmaly. Birde ynsan ýaňky biziň şo dostumyz näme üçin ýaşaýaň diýen sorag barda oňada barjak men häzir. Ýöne özümçe näme üçin ýaşaýan soraga oňa barmaly ýöne şeýle bir görüşim bar nirde bolsaň bol eliňden bir haýyr getirjek bolmaly ynsan bolup ýaşamaly öz ýurduň ülkäň ogly bolup ýaşamaly Birde şeýle bir düşünje bar, adam hemişe özüni mesgul görmeli. Bire ynsanyýetiň garşylygynda mesgul görmeli, birem öz milleti ildeşleriň garşysynda mesgul görmeli, jogapkär görmeli. Şol duýgy eger adamyň ýüreginde bolsa, onda seni nirä ibersinler, sen ýene-de hyzmatyňy edersiň. Ýok, diňe özüň ýaşajak. Men bir ýere ýeteýin, men şu dünýäden bir hezil alaýyn diýip, diňe özüňi düşünip, özüň mazyp kirip gitseň, onda halkyňy unutmaly bolýaň we köplençem şonuň ýaly unudylýar. Kä adamlaram hemişe başgalardan bir işe garaşýarlar. Ha, palan adamlar bardyr, şo eder diýilýär-de. Olam dogry duýgy däl. Biz o şekilde hiç wagtda öňe gidip bilmeris, sebäbi biziň derdimiz, biziň kemçiliklerimiz, kynçylyklarymyz birki adamla çözüljek zat däl. El-ele, il bolup çözmesek. Şol üçin men-ä hemişe-de aýtýan. Men özüme şuny aýtýan iň azyndan. Hemme iş öz başyňa düşen ýaly et. Sen etmeseň başga şu adam şuny etmejek ýaly et. We şuny dostlara-da aýt diýen. Eger biz hemmämiz hemmämiz bilelikde Men etmesem şony başgalary etmez. Meň i başyma şo iş düşüpdir men hökmän şuny etmeli diýip ýöresek, Sanymyzam köpelýär-dä. Sanymyz-da köpelýär, köp işlerem bitirip bolýar. Şol duýgy bolmaly sende. Şol bolmasa, aý, onda sen başgalara göz çykyp ýatsaň, ol adamlardan hem döwlet ýok, wezaret ýok, iki eli bar, iki gözi bar, bir gujy bar, hanabady bar, çäkli suratda käbir işleri edip bilýär. Uly işler bitirip bilmez. Roman ýazýas meselem Saban serzemin. Aý bir şoň filmini de bejerseneň. Şerekete film sazy baý Allah indi bu sermaýa bugja zatlar gerek. Bir döwletiň etmeli işde. Ýa telewizion näme açaňyzak. Ha biz otyr şu sada puluň üstünde. Hawa diňe şu telewizion açma garaşyp otyrys. Ýüz ýüzlerçe karmendimiz bar. Adamlar soramaýar, biz näme üçin açmaýas diýmeýärler-de, el ele näme üçin açmaýas diýmeýärler. Şony etmeli-la, el ele ýöremeseň, bilelikde etmeseň hiç netije-de alyp bolmaýar. Yzda-da galýaň. Häki aýdyşym ýaly, iň azyndan öz ýaşaýan ýurduňda peýdaňy ýetirmeli we Şo suratda öň öýtüp bararem bir sada göz aýlaýyn bir dostumyz Sadyk häzir girip bilmän duran bolmaly. Ýa habarlar bermeli ýa hemişe de bir kynçylyklar ýaraýa. Sada orta çykýa. Hawa, şol. Int indi şu sorag şu gürrüňlerden başlamyzdan soňra biziň o dostumyz näme üçin ýaşaýas diýen soragy gelýärde. We men size-de sorasym gelýär. Näme üçin ýaşaýaňyz? Fikirleriňizi ýazsaňyz şu ýerde şoňa görä gürrüňleri dowam edip bileris. Biz näme üçin ýaşaýarys? Sadyk e, geldim ka, gelmedim ýa-da e, gelýän bolmaly. Kabul etýärin. Owa.
Salam aleyküm doktor.
Sagaman geldiň mi soňunda? Ýawa, bizde geldik gowşuk.
Sag boluň, bizde çagyrdyň.
Aý, meni şuna düşünişmeýän gitdim. Ýa saňa garaşýan geler diýip, sen maňa garaşýan bolmaly-da. Ýa, men saňa garaşýardym, soňra gördüm, başlapdyň.
Hawa. Ýok, dokuzda hem başlaýan bar, şol telewizion bernamasy ýaly-da, biz rek tebligat bermeýän dogruja başlaýanlardan biz. Onsoň... O boldy-da.
Argyn bolduň, o ýerden geldiň. Hawa, hawa, hawa.
Salam,
Biz indi şol zada häki sorag-da, düýnem gürrüň edipdik. Näme üçin ýaşaýas?
Bu soragy Aý Seferi etdi muny. Näme Aý Seferi-de adyny kiçi adyndan bilmeýin. Biz näme diýip ýaşaýas diýip däl, muny senden sorady. Bir iki hepde, üç hepde öň içerk.
Indi Sadyk şo meselä häzir girmäýek. Hanna.
Türkmensähradan näme habar? Ilki şoňa bir az ýer aýyraýly. Soňra Türkmensährada ýeri bir bir täze bir habar geldi düýn biziň elimize. Eee bir iki tane biziň adamymyzy biri adı Sirus bir e, biri Sirus bir Rehimi Tatari diye. Bunu e, bunu e, Guş tüpeňi bilen muny urupdyrlar, ýaralanypdyrlar, bimarystana edipdirler. Munuň habary bize geldi. Ondan sonra-da başga bir üýtgeşik habar ýok. Ýöne bir biziň daýhançylygymyza, keşawarz doganlarymyza bir habar bereýin. Buşeýr şäherde ustan ustanlary zat oýadypdyr. Bulaň bugdaýynyň Öşügini kesip alypdyrlar otomatik. Indi şuna biziň daýhançylyklarymyz, zatlarymyz dykgatly bolsun. Döwlet öz tarapyndan milletiň habary bolmandany bulaň hesabyndan bugdaýyndan öşür zekat diýipden özleri kesip alýarlar. Buna ýa-da dykgatly bolsunlar. Nädip alýar?
Döwlete tähül berenlerini alýarlarmy? Hawa, ammara silwa berenlerine şonda huşmendi özi kesýär sistem ony. Beripdirler bernama, onda şonda özleri Awtomatik ony keýfiýe hesaplanan bugdaýynyň hesabyna zekat diýip bilen alýarlar. Ertem biziň biziň daýhanlarymyz öler zekatlaryny biziň fakyrlarymyz fukaralarymyza näme sadaka bolanlara berýärler-de biziňkiler. Indi biziň fakyr fukaralarymyz döwletiň özi boldumy? Şolara bermeli boldumy zekat humumy? Döwletiň başyny äkenlere bermeli boldumy? Biziň halkymyz şeýle-de biziň öz garyplarymyz bar zatlarymyz bar şoňa berýärler-de biziňkiler. Dedim men Eýrandan çykmadan öňçe bizimkiler öýlet. Ýöne şu wagtam şöýle dowam edýänler o iş.
Zekatlaryny,
ýöne zekatlaryny, üşürlerini garyplara, zatlara berýärler. Ýöne hawa. Şu. Ondan sonra da biziň şu wagt Eýranda durumymyz hewra, ýöne gowy durum gitmeýär. Eee

Gulamrza şeriýeti öz Eýranyň kazyýetçileri öz ruznamalary habar berdi ki, düýn Eýrandan çykyp gidipdir Dubeýe. Eýrandan gaçyp gidipdir diýipden habar berdiler.
Ondan sonra-da
Humeýiniň ölen gününe düýn tutdular. Onda-da biniň ýöne habar gelen habarlary

Eýwarameýän beýik habardyr biziň bilmen we Türkmensahrada bu habarlardan ýetýemi ýetişýemi ýetişmem ýa biziň habarlarymyzy okaýalarmy okamaýalarmy habarym ýok ýa köp habarlar bar ýagny gowy habarda ýok Eýrandan gelen gowy habara eşitmedik şu wagta çen hemmesi gyn ýagny gynanjak gynanç habarlar gelýär bize gowy habarlar gelmeýär her gün zatlar gymmatlanýar zatlar bahalanýar. Ýa gowy habar gelmeýär, dogry habar ýok bize. Hawa ýaşaýyş gaty kynlaşýar. Saýtlarda elbetde ýazylýandyr, okaýandyrlar. Şol iki türkmeni dabylly urdy diýýärler. Şol şony ýa-da.
Ýene habar bize gelen habarlarda kimiň urany belli däl.
Onuň urany ýa şu wagta çenli men soradym, ýa-da öz onymyzdan habarlarymyzdan soradym. Hiç kim diýmedi. Ýani kim urupdyr? Näme gaç bilen urupdyr, o da yani belli däl, ama urulupdyr şol iki kişi. Eee, aw on yanki e, şikari bilen yanki aw guş aw awun tüpeňi bilen guş tüpeňi bilen olary urupdyrlar saçma bilen ayaklaryna. Yani eger e, bizi bizi izlarlar, eger haberler bar olsa şundan bir bize haber berseler biz de onu öde e, Türkmen Sahramda yetiştirir bunu. Diýmek, häzir tutulan adamam ýok. Yok. Adamda yok.
Belli
Çak et yazılýar da zalim. Elbetde kä wagtlarda şon ýaly bir syýasat da bolýar da arkada bir mentegany bir bulaşdyrjak bolanlaryna hatta Allah gorasyn bir adam öldürýärler. Näme şoň üçinden halky bir aýaga aldyr, soňra da şony serkuw etjekler. Näme soňraky zatlar hereketler üçin şoň güýjüni almak üçin Häzir oňa ýetmäkä bärden urup ýatyraýyl diýip ony ýaly bernamalarda bolýa inşallah olardan däl diýeýli. Ýöne habardar bolmalylar habardar bolmaly. Dogrudyr. Hawa onsoň ýaňky zada dolanyp barýas gürrüň bize. Hawa.
Diňleýin näme üçin ýaşaýas?
Näme üçin ýaşaýas? Sadyk näme üçin ýaşaýaň?
Näme, her kimiň bir düşünişi bar-da, näme edip ýaşaýak, näme edip geldik? Indi her kimiň bir düşünişi bar. Nähili ýaşamaly, o-da bir e, gerekli zat, muhim zat. Näme edip ýaşaýak, bu-da bir muhim zat. Ýani, e, nähili diýil, onu nähili ýaşa, her kim bir sebep üçin ýaşaýar. Indi onu her kim özi gowy biler, näme diýip ýaşamalyny. Näme üçin ýaşamaly?
Näme içip ýaşamaly? Öz e, näme şu wagt insan öz e, haýatyny geçirmek üçin e, öz durumyny geçirmek üçin ýaşamaly bolýar-da. Indi indi indi ýaşamakda da indi felsefesi bar. Indi bir näçeler nähili näme diýip ýaşamaly? Hop adam bu dünýäden ölýär, öýde geçýär. Onuň aýry felsefesi bar. Emma bu bize ýaşamak üçin

Elbetde bizi şu wagt diňläp duran gadyrly dostlar, dollaram öz pikirlerini ýazyp bilerler. Mysal üçin biz Hudaý üçin ýaşaýan diýenem bar. Näme bir sorag gelse, Hudaý üçin ýaşaýas. Näme Hudaý üçin? Meselem, Hudaý ýaşa diýdigi üçinmi? Ýa-da Hudaý ýaradan üçinmi? Ýa Hudaýyň bize ýaşamagymyza mätäjmi? O näme ol kän açyklanmaýar o taýda. Onam açyklamaly bolýar-da.
Onuň
şu ýerde men şol sorag orta gelipdi, käbir zatlary alymlaryň dünýä garaýyşlarynyň käsine bir yşarat edip geçjek bolýan şu ýerde.
Hawa.
Ilki bilen adamzat dünýäň ýüzüne gelip, akylly suratda gelmegi bilen hemişe sorag adamda bolupdyr. Biz nirden geldik? Näme üçin geldik? Nirä gitýäs? Hawa.
Hum.
Hatta Mowlewide de bada şol ez ez kujame diýip amedenem bäri çegut we ýene de ýedi. Şu sorag diňe Mowlewi bile de adam ýer ýüzüne gelenden bäri bar. Adam öz ýer ýüzüne gelende näçe? Indi tahminen aýdaýyn Üç-dört million ýyl bolupdyr-da. Milliard. Iň azam üç ýarym million. Adama meňzeş bir nesil nandertal adamlardy. Ýa olar ýogalypdyr, biz garyşyp täze bir nesil çykypdyr, bizem şonuň dowamy, o zatlara girmäýin, ýöne oňa-da dört ýüz müň ýyl bolupdyr ýene-de. Ýa.
Biz taryhdan bilýän zadymyz dört-bäş müň nanny, üç müň, üç million ýarym nirde, Dört-bäş gün nirede? Soraglar hemişe bolupdyr. Ilki bilen näme şok felsefe döremänkä? Felsefe? Ýa. Her kim öz zehinini, öz haýallary, ynançlary bilen şoňa jogap bermek üçin ugrarça çalyşypdyr. Şol döwürde hem Diňe näme üçin ýaşaýas däl indi gök nireden geldi? Ýer nähili döredi? Deňizler nähili döredi? Taňry diýýär, Taňry nirden geldi soragda-da, mysallarda. Oňa şol, şol döwre paganizm dörän döwür diýilýär, paganizm. Paganizm döwürde hatda bir Taňry däl, köp Taňra ynanylýar-da. Gögüň öz bir Taňrysy bar, ýeriň Taňrysy bar, deňziň Taňrysy bar. Ýa-a.
Şeýle aýdaýly, Dünýäde seň kelläňi näme sorag geçýän bolsa, şoňam jogabyny tapyp bilmeýän bolsaň, pelsefi soraglar, şoňa bir taňry ýaratylýar, şo taňry sebäp bolupdyr diýilýär. Näme üçin gök güpürdeýär? Göň güpürdeýär. Şoň ynsan şoň sebäbini çözüp bilenok. Gögüňde bir taňry bar. Göktaňry şol adamlardan gahary gelipdir, ynjypdyr, şol üçin ýyldyrym çakyp şol adamlara bir azap iberipdir. Ýunanda, ýunan mitolojisynda şoňa zat diýilýär. Meselem Zeos. gökleriň taňrysy. Türk ynanjynda, türkmenleňkide-de gadymda şoňa Ülgen beý diýýär, uly, uly beý. Türkmenlerde-de bar, indi käleri zat diýýär da, meselen, eee, şol türkmenler hem öňden hem şu bir taňra ynanypdyr, ýok, öýle zat ýok, beýle. Men ony tahkyk etdim, geljekde-de gürrüň bererin. Türkmenlerde-de bar şonuň ýaly. Ýöne Ýunanyňky bilen käbir tapawutlar bar. Diýmek, felsepeden öňki döwürde, paganizm döwürde adamlar şoňa ylmy, felsefi jogap tapyp bilmändikleri üçin her zada bir taňry sebäp bolupdyr diýýärler. Meselem, bir ýere gämä zada gitjekler, uzak ýola deňizde. Şonda birden tupan bolýar, zat bolýar, birden e, adamlar öli berýär-de, ondan şol üçin deňiziň hem taňrysy bar diýilýär. Şoňa zatda ýunanlara görä deňiz taňrysynyň ady Poseidon. Türklerde, ýa türkmen gadym türkmen türklerde şu deňiz taňrysynyň ady Ýaýyk han. Ýaýmak sözünden gelýär, ýaýykdan, ýaýyk salynýar. Şoňa gurban kesýärler. Ýola düşmänkä. Şol gahary gelmesin, bizden narahat bolmasyn, tupan bolmasyn, gämimiz agmasyn. Hum. Şol ýaly ynançlar bar. Milatdan ýedi ýüz ýyl öň felsefe orta çykýar. Bu gezek ynsanlar ol zatlarla däl, mitolojik zatlarla, ynançlar bilen däl-de, akyl bilen jogap bermäge başlaýarlar. Felsefäň başynda Tales başlaýar, Tales.
Ýoo. Oň öwlady bar ýene-de şägirdi bar. E, Sokrates, Sokrat. Sokrat diýýär, Sokrat, Sokrat. Oňa meni şol türkçe okyşymyz ýaly öwrenişipdir. Oňam ýene-de Eflatun bar. Arestuwarçylar akyl sura ýoly bilen görkezip başlaýarlar. We şularam hemmesi biz nirden gelipdiris, näme üçin gelipdiris, nirä barýar şu soraglaryň jogabyny gözläp başlaýarlar. Onsoň meselem Eflatuna görä Eflatun bir zada ynanýar. Idealar dünýäsi. Biziň bu ýaşaýan dünýämiziň üstünde bir hakyky dünýä bar. Hemme zadyň özi, şol zadyň nämesi, maýasy, özenegi şo ýerde durýar, biz şoň kölegesi diňe, saýasy, kölegesi.
Şol üçin bir dinde bar ynanja meňzeş-de, şu ideallar dünýäsi, soňra dinlerde, meselem, şol Allah, Taňry, bir dünýä zat, hakykat bar we şo ýaradypdyr. Meňzeşlik bar. Şeýle geçeýli, ol zatlar men bir diňe bir hulasa berip şeýle bärki ynançlara geljek bolýan-da. Olar klassyk döwrüň, gadym döwrüň filsoflaryň, ynançlarynyň bir bölegi. Şo ynanjam soňra yslamda tesewwufa-da täsiri bar. Hatda yslamyň özünde-de aflatuncylar, aristotelciler diýip iki grup bar, iki topar bar. Onam açyklajak bolsak, o başga bir bername gerek. Hatda mesihiýetiň-de tesawwufa täsiri bar şolaryň. Ol bir tarapdan Soňra dada gelýär, Ronesans bolýar, on bäşinji ýüz ýyl, ýüz ýyl asyr, garn. Men ýüz ýyl diýip kän aýdansam, o dilli türkçe öwrenişenden käwagt adam türkmençem ha diýýär-de. Ýüz ýyl şol asyr, garn şoň manysynda. O Ronesans bolandan soňra ynsany pelsefeler, maddy pelsefeler orta çykmaga başlaýar. Hatda dünýäni, meselen, ol irfany göz bilen däl, bir garaňky göz bilen, namüýt göz bilen seretýän filozoflar orta çykyp başlaýar. Onsoň olaram şu dünýä barada öz pikirini aýtýarlar. Mysal üçin, hemme dostlara salamlara aleýkum salam, hemmäňize bir-birden at çekmeýän bizem bagyşlarsyň hemmäňize köp salam aýtýas. Şöyle mesela Nietzsche, Nietzsche.
Awa. Nietzsche şol felsefe filozoflaryň biri. Näme üçin şol ýaşaýas şol öte manysyz görýär. Ondan soňam Ay şol ýaşamyň dowam etmegine de garşy şol. ynsanlar. Tolstoý-da şeýle, ýazyjy-a beýik Tolstoý, ýazyjy, Russiýa. Olam şu diýýä, zady çaga zat dogurmaly nädýä-da, şuny ýok, bitirip goýbermeli diýýä. Bu dünýä ynsan üçin däl diýýä, haýwanlar üçin diýýä-de, şeýle garaýşy bar. Niçe näme diýýä, biz diýýä, bir oýnuň içinde diýýä, oýun. Bu oýun, biz bizi öýlendirjek bolup aşyk diýen zady döretdi, söýgi diýen zady döretýärler diýýär. Ýa. Şo söýgi bolmasa biz öýlenmeýäs. Öýlenmesek çaga-da bolmaýas. Çaga bolmasa nesiller dünýä dowam etmeýär. Ýa.
Şol üçin bizi söýgi bilen aldaýarlar diýýär-de. Aldap öýlendirýärler, çagaly bolýas, şeýle maksat näme üçin ynsan nesil dowam etmeli dünýäde? Onsoňam aý soňunam hiç görýär şol ol nihilisti ynançlar bar da hiçlik puşluk. Indi bulara garşy zatlaram bar, indi bir olumly suratda, musbet suratda seretýänleram bar. Ony kälerini men şeýle bir ýatdaşda aldym. Sen Dalai e, Dalai Lama o Tibet Tibetdäki zatlar Lama Lama. Awa.
Ýaşat diýä şat bolmak diýýär-de, şat bolmak. Hawa. Şatlygy getirjekdi kanagat diýýär. Şat boljak bolsaň, başgalaryň-da şatlygyny görüp bilmek.
Hawa.
Başgalaryň şatlygyna şat bolup bilseň, şat bolup bilýäň. Hum. onuň görüşine görä. Sen başgalara bir musbet enerji berip bilseň sen şat bolup bilýäň. Ve şu dünýäde maksadymyz hem şo bolmaly diýýär. Şol näme üçin ýaşaýarys? Biz şatlyk üçin ýaşaýarys. Soňra Bayron Kate, Katie. Merwirine meňzeş özlerdi. Bu bir gezek şu Bayron Katie diýeni özüni hem öldürmäge janyna kast etýär. Ýöne ölüm ölmeýär-de, bäri ýandan dönüp gelýär. Ondan soňra öz ýaşaýşynda bir üýtgelenler getirýär, täzeden bir ýaşaýyş başlaýar. Şonda-da ýene-de diňe ýaşaýyşda musbet pikir etmeli, gowy pikir etmeli. O-da şo ynanja gelýär. Sizi zat etjek ýaly gowy zatlary hiç ähmiýet bermän geçmeli. Ondan ýokarda durmaly, şondan ýalyrak bir görüşiň öz ady bar. Ýöne men diňe pikirleri aýdyp geçýän. Hemmesini biziň tassyk etdigimiz, kabul etdigimiz manysyna gelmeýär. Ýene biri bar, Kristi Mari Şeldon, bulaň hemmesi ýazyjy alymlar. Ýaşaýyşdan diýä, maksat söýgi diýä, söýgi diýä. Şol ýene-de öňki şatlyk ýaly, her zady söýmeli, Bir-biriňi söýmeli. Dünýäni söýmeli. Bütin söýgüler güýşüp, şol dünýädäki söýgi güýji köpelmeli. Her söýgüden musbet energiýalar çykýar. Olam şuny ýalyrak seretýär. Ýene Parker Hutzer. Ýaşaýyşdan maksat diýär. Re töweregiňi keşf etmeli. Ýok.
Dünýäňi tanymal töweregiňi. Birem şol ýaşaýan ýeriňe sen bir ýarym ynsan ýa-da dogup durdyň çagalykdan ýarym şony kemala ýetirmek diýýär-de. Ýok.
Maksat kemal.
Ony näme bilen ýetirjekdiň? Bilim bilen ýetirersiň. köp zatlar bilen şeýle geçeýliň men mäbir mysallar bilen Wayner çukdan bar käýerde ýene şolar bilen ýöne şolaryň köpsi söýgiň üstüne durýarlar köpsi söýgi söýgi bermek dünýä musbet enerjiler bermek bir kemala ýetmek indi bu mesele de ýene de hatda zatlar şahyrlar amma da şu Tasawwufada Aryf şaýyrlaryň-a aýdan sözleri bar. Hafyzdyr Möwlanaýam şolardan-da bir sany nemune getireýin. Olaram dünýäň ýaradylyşyny söýgi bilýärler sebäbini. Hä, dinde bilşimiz ýaly zatlar bar, tapawutlyrak şahalar bar. Şerigat bar, onsoň Tarykat, hakykat özleri bölýär-de. Zada şeriýet tarapdan seredemizde, Kuran Kerimiň käbir aýatlaryna zadyp ynsan şu ýerde bir ymtahan üçin gelipdir. Gowy bolsaň jennete gitjek. Erbet bolsaň jehenneme. Şonuň ýalyrak aýdýarlar. Onsoň adamlar jennete gitjek bolup Namaz okamaly, ybadat etmeli, gowy bolmaly. Jähennemden gaçjak bolup, ol zat etmeli, garaz, erbet işlerden gaçmaly. Ýöne aryflar soflaň başga bir bakyş seredişi bar. Olara görä, eger sen jennete gitjek bolup ýagşylyk etýän bolsaň, sen tajyr bolýaň. Indi sen özüň dini zatlaryň sen menden gowy bilýänsiň. Men şu köplenç diňleýän zatlarymy tajir bolýan, näme bir zat edip bir peýda görjek bolýan, ha? Gowja ýere ýetjek bolýan. Bir mamla ýarak görýärler olary. Ikinji zadam, e, eger cehennemden gorkup gowurtsa gitýän bolsaň, sen onu berde. Gorkup. Hum. Gul, garaz bir zatdan gorkup etmäň ötüň. Ýüregiňden näl-la? Gyssaga düşüp. Oňa-da berde diýýärler. Ýaňky soflara görä, indi aryflara görä, çyn zat näme? Söýüp etmeli diýýär-de, söýüp. Ýaşaýyşdan maksadam şu söýgüde görýärler we Allah Taalaň ýaratmakdan maksadyny söýgüde görýärler we goşgularyna-da getirýärler şony. Bu ýerde men hemmesini bir aýdyp geçýän-la, bu dogry ýa ol galňyş diýip belki-de käler ýok, bu ýalňyş dogry, ol, ol her kim öz tefsir edip biler. Ede gürrüň ýok. Diňe şol dürli-dürli pikirler bar. Meselem, Tufeýli Hassi Eşgän Adam ýu peri, eradeti benama taz seadeti we beri. Adam, peri bular hemmesi mehmany nahandy eşk bolýar-da. Özleri abary ýok ene zatlar şu söýgi şolaň gelmegine sebäp bolýar. Möwlana diýýär meselem, Ger nebudi eşk, hassi keý bodi. Ger ne bu diýip bähri yşky pakyra diýip, şol söýgiň dünýä ýaradylyşyna sebäp boldugyndan söz etýär. Hatda bir ýerde-de şeýle tefsir bar. Allah özüni söýen üçin ýaratdy diýilýär. Şeýle bir ins zat bar. Sebäbi hemme zat ýerinde bolanda Şoň öz ýerinden söýgi döretýär we söýgi-de ýaradylyşy sebäp bolýar. Gara pikirler. Geçeýli şu şekilde. Diýmek, bu dünýäniň hiç gereksiz bolanyny, bolanyny, boşdugyna ynananlaram bar, Tolstoý ýaly, Niçe ýaly. Dünýäni enerji, şatlyk üçin ýaşamaly diýen Dalaý Lama ýalaklaram bar. Dünýä söýgi bilen bolmaly diýen alymlaram bar, hatda sag-soplar. Her hiliň bir garaýyşy bar. Gaýlanyp dolanyp gelýäs ýenede şol nokta. Biz näme üçin ýaşaýarys? Dogrymy? Şo nokta. Indi şu orda ýaňky eger başgalaň fikir bar bolsa, Gelýär. Bolmasa ýene dowam etjek.

Hmm. Awa. Indi biz näme de bolsa şu dünýäde gelipdiris. Ýaradylypdyrs. Biz şonda bizden geljek diýip soraldymy, soralmadym, onam bilemok dogry. Onda o da gürrüňli damy? Awa.
Gitjek wagtymyzam bizden soralanok, indi wagtyň bolany gidäs, sen sag-amanlyk bilen diýip-de soralýan zat ýok-da, olam soralmaýar o. Hawa, olam bir belli dolandan soňra äkit diýerler. Wagty geldi, gidýär. Hawa, biziň elimizden gelýäni şol başlangyç bir nokta bar, aglap gelipdiris, E gidemizde-de agladyp gitýäs. Şoň arasynda gysga bir berlen ömür bar-da. Şony nädip ýaşamaly? Şo taýda meň öz ýeten nokdam şi. Menä adama üç million ýarym wagt bäri adam başy ýer ýüzünde diýýän.
Milliarlarça adam ölüp gidipdir. Senem şoň niresinde goýsak bir nokta ýanjak gidip gitjek bir zat sen. Gysgaja berlen bir ömür bar. Ýöne sen şo taýda iň azyndan şol 3 million ýarymyň içinde bir belli bir nokta, gowja garaja görünýän nokta boljak bolýan. Hı.
Aw. Diýmek, diňe bir bir az gysga ömür bilen ýaşap ölüp gitmek däl-de, özüňden bir gowluk-da goýup gitmeli. Gara seýitli bar, Türkmenistan şa, kimde kim bir agaç ekse ýadygär, dünýäň kitabynda onuň ady bar. Bir agaç ekip gitseň, sen şu taýda bir eser goýup gitipdirsiň. Ýaňy bir sorag bardy, ony men görmedim, sen özüň Basym geçdi ýokary. Men o ýerde bir zat ýazlandyr.
Basym geçýär, okaman häzir. Geçip gidiberýär. Şol Biz indi şol dünýä, biziň ýaşap ýören dünýämiz ady dünýä daş köreýi zemin. Mundan başga näçe milliarlar ýa millionlar alyp biljekler. Seýýareler, ýyldyzlar. ýaradylypdyr, ýaşap ýör. Şolaň ýanynda biziň öz dünýämiziň özü bir kiçik nokta ýanjak. Kiçik nokta hawa, he bir kiçik, kän kiçikmiş. Beter kiçik. Biz şol kiçik noktaň içinde hiç-de şöne şony ýaly bolýar. Onsoň adam bir pikir edip görmeli la, şol hiç zat üçin näme degýämi? Ýalan zatlarla gümenmäge degýärmi?
Gysga wagtlaýyn peýdasy bolup, seni güýmäp, uzaklaýyn hiç bir peýdasy bolmaýan zatlar üçin kowulaşmak, zähmet çekmek bir-biriňi ynjytmaga degýärmi?
Ýaman bolmak, duşman bolmak, A.
Sen ömrüňi başarsaň şo gysga zady hemişelik bir ýaşajak işe öwürmeli. At goý, eser goý, howçulyk goý. Eger kyýamata ynanýan bolsaň, kyýamatyň üçin bir zat goý.
Ýöne dünýäň üçinem galýar, adam galýar. Şol üçin sen şu dünýäde özüňden bir eser goýmaly. Indi şol eser näme? Eser diýýäniň hökmen oturyp goşgy ýazmak däl. Ýa bir filozof bolmak-da däl. Her kime bir berlen bir istedat bar şu dünýäde. Her kim başarýan işi bar. Her kim öz başarýan işinde iň gowusy boljak bolmaly. Eger haýýat bolsaň iň gowy haýýat, ussa bolsaň iň gowy ussa, ýazyjy bolsaň iň gowy ýazyjy we halkyňa-da peýdaly.
Hawa.
Ýani ol häki aýdylan kemal noktasy barda şoňa gowuşmaly. Şoňa gowuşmaly. Hatda danyşgaha gidende kä oglanlar zat etýärda şol birden doktor bolasy gelýärda.

Onsoňra diplom alandan soňra öz ýolumy tapdym-da, meň ýolum o däl. Ol sungat ugruna gitdim, huner ugrundan. Hawa.
Onsoň, aý, başynda şol lisans alasym gelmeýärdi. Aý, men kitap ýazmak üçin näme, lisans bolsa-da ýazýan bolmasa. Görseň, ýaşaýyş o däl ertir-ýaşuň. işlemeli diýen çörek çykarmaly. Lisansy aldyk. E görsek ondan ýokarda da bir zat barmyş. Onda da fogo lisans diýilýär. Hawa, onda. Ay ona da bir çykyp göreýin diýdik fogo lisans bolup. Fogo lisans bolup bir ýerde işledim. Biri var doktor, ay o maňa zat etýär, ýokardan bakýar, men oňa görä kiçeňräk.
Ýene näme bolma, men näme bolmaýyn diýdim. Onda doktora sen Istanbula geldim. Doktorany alyp görsek, bu Ussat Ýary diýen bir zat barmyş. Hawa.
Oňa da geçdik.
Soňra Danyş Ýary barmyş.
Danyş.
E, soňra professor bolýarmyş adamlar, olar beter hormatly. İnşallah bir ýyl soňra professorlyk gelýär. Yani bu taýda şuny sade dilini aýtdym-da, aýtjak bolýanym hökmen pezeşik bolup, zat bolup ýetmeli däl şony.
Dogry. Her kim öz reşkesinde iň uly nokta ýetjek bolmaly. Şol uly nokta ýetip bilseň, hem özüňe peýdaly, hem hanabadaňa, hem iliňe peýdaly. Şol hökmän e, muhandisi bolsa-da bolup bilýär, rewanşynasy da bolsa diňe lisansda hökmän şol rewanşynasyň men professor bolmaly diýip gidiň. Ulgam içtimaýy bolsa-da şon ýaly, taryh bolsa şeýle, Ez Jelaleddin Harezmşa we gidipdir-de, onam aýdardy işalla. Her kim maksady şu dünýäde başga edenler menden uly däl, men näme üçin bolmaly däl? Men edil başgalaryň bolşy ýaly bolmak-da mejburyýetinde däl. Men öz alyp barýan ugrumda iň ýokarysy bolmaly. Hawa. Öz alyp barýan ugrumda. Her kim öz alyp barýan ugrunda ýokarlara galsa, biziň mentegamyz ösüp gitýär şo şekilde. Maksatly ýaşamak diýýän ýaly. Aý, oýun edip, aý, bu häzir güýmenje bilen Ýaşaýyşda özüňe görä bernamaň bolmaly-la. Bernamaň. Adam hemişe işläp geçirjek o-da ýadaýar. Gördüňmi? Dynjam gerek.
Adam hemişe işläp ýa ilim ýa adam bolsa, o adama bir güýmenje-de gerek-de. Şu güýmenje gerek ýerinde ýalňyşmaly däl. Şol köplenç adamlary ýoldan çykarýan zat ýalňyş güýmenje. Ýalňyş güýmenje.
Güýmenje her kime gerek. Güýmenmeli. Sebäbi sen enerji almasa ruhuň sen gowy işler hem edip bilmeýär. Indi şol güýmenje bolup näme käýerlerde ýalňyşyp şu toýlarda ada tirýek zat ýatýarlar. Bir görseň Asyl zatlar ýaşaýyşlar hemme harap bolýar nirden çykanlary belli bolmaýar.
Ýöwrüp. Ýa gumara gitýär, güýmenmek üçin gitýär, hemme ýitip gitýär.
Geçme hemme zat. Şol men özüme gerek galan aýdyn, özümiň kine aýdyn. Hiç kim, her kim özüne görä bir ýol çyzmaly. Men diňe hemmeler üçin aýdyp biljek sözüm şi. Haýsy ugurdan Barýan bolsaň, şoň iň ýokarysyny seret. Çykjak bol. Ýöne, indi men öz ugruma görä, meň ýaşaýşymam i okamak, ýazmak-da. Kän okap ýazaňda-da, o-da kän wagtda adam bir zat edesi gelýär, bir güýmenesi gelýär bir ýerleri. Bagy ýadatýar adam. O, meň güýmenjim näme, bir dutar alýan elime.
Hawa. Birde orgym bar. Goşgy ýazyp bilýän, muzyk döretmänini şol öwrendik-de zatda. Özümi Ötýän şony muzisyen bolaýyn diýip edemok-a, ýa aýdymy. Özüm özümi güýmäýin, öz ýürek sözümi aýdaýyn, gowy suratda geçsin wagtym diýip etýän-dä.
Olar aýdandan soňra ony ýaýratmak, ýaýrap gitýär, bir görýärin, aýdymçy-da bolupdyr, muzyk-da ýaratdyr. Emma şony şou bolaýyn diýip edemok-da. Näme men ha ýazyjy bolmak üçin, kitap ýazmak üçin alada etýän. Ýöne ruhumda muzyk bilen doýuryp bilýän. Şol ýaly sen her kim özüne bir salym güýmenjeler tapjak bolmaly ýaşaýyşda. Hem özüňe peýdaly bolsun, hem-de halkyna peýdaly bolsun. Men häki doňusymyzyň soragyna berip biljek jogabymam şi, diňe özüm açyklamak üçin. Seňem sözüň bolsa sende diňläýli, başgalaram bolsa diňläris.
Sen diýdiň-de hemmesini, her kim öz tawanaýysyna görä, öz başardygyna görä bilen işini etmeli bolýar-da, öz istedadynda görä, ýa ýaňky seň diýşiň ýaly-ak, men hökman başy bir duktor bolupdyr, menem duktor bolaýyn-a, belkem mende o towanaý ýokdur, mende, mende başga bir towanaý bardyr, mende başga bir, ýagny, edibiljek işim bar, bitiribiljek işim bar. Ýa men özümem Türkiýä geldigimde, men şu işe giremde, asansur işine giremde-de, öň bir karýer bolup girdim ýanyna. Joýan seň dişiň ýanak men hiç wagt şonda durmadym. Şuny men ösdüreýin diýdim özümi. Indi hi bolmana indi Muannysyň eden işini men edýän şu wagt. Ýöne Hudaýa şükür. Ýöne insan tabana özi, ýöne höwes bilen hereket etse, ýöne tabanaýyny öz görk etse, tabanaýysa bildirýär özüni. Şeýle, başga meniň bir diýjek zatym ýokdukdyr. Men eger bolmasa men çykar giderin, sen dowam etseň. Ýok men görjek görem berdim o zadam köp sag bol salam aýtýan dostlara indi näme sorag bolsa alarys bolmasa-da beter agralyp durmarys indi kepde salam iberipdirler birnäçe dostlar aşakda salam iberipdirler hemmesine salam bolsun aleýkum assalam hemmäňize
Onda men bir goşgy bilen şuny tükedäýin, dady, sorady. Goý, diňläli.
Awa, diňläli şu goşgyny. Edil ýaňky beren gürrüňimize şol esasynda bir goşgy diýse boljak. Bir ýaşaýşy bir dag ýaly görýän, Hawa. Şu dagyňam depesi biziň şu ýaşaýyşda çykyp biljek iň uly noktamyz. Hawa. Şol üçin Hassadyk Hassanabaşy saňa aýdy, saz adam gelip otyr, salamda gelip otyr, onam aýdyň. Aleýkum assalam.
Hawa. Aha.
Şu goşguda indi biz daga çykjak bolýas. Ýagny biz maksadymyza ýetmek üçin. Şony okap bereýin, ondan soňra soňa getireris bernamamyzy. Ýöriň dostlar. Ha şu jümläni aýdasym gelýär-de käwagtda ýaşaýyş näme? Aý ony geçdi dawalar. Geçdi ýaşaýyş. Daga çykyp barýas. Göteriň ädimi. Ýöräň ýoldaşlar. Mäkäm aýak basyň, awransyn daşlar. Serediň asmana, dagyň başyna, Siz ýetmeli bulutlaryň duşuna. Mäkäm ýöräň, aýaklaryňyz sürçmesin. Dag beýikdir, kuwwatyndan düşmesin, Ýöriň gorkyny galdyryp yzda, Oturdyň umydyň nuruny gözde. Garlar goý köp bolsun, goý ýagyş ýagsyn, Goý depeden uly harsaňlar agsyn, Siz mäkäm ýöriň, daşyňyz çitmäň! Gaýrat ediň, jydamsyz yza gitmäň! Goý, dag siziň ädimleňizden sarsyn! Daş gorkup, bukunyp, üstüne gar örtsin! Bu uzak ýol, dagyň başy asmanda, asman ýaly ýürek bolsun ynsanda! Her kim çyka bilmez bu ýeňiş daga, Iman, himmet gerek depä çykmaga. Ençeler ýadarlar döküler ýere, Daş ýaly awranar, döküler ýere. Ençeler ökünip yza gaýdarlar, Bir-birinden görüp paýyş aýdarlar. daga çykmak, ýeňiş baýda daga çykmak, kä ýerlerini unudyp otyryn. Dag başynda ýeňiş baýdagyny tikmek aňsat iş däl. Dünýäň ýüki gerşiňde. Müň hilli howplar seniň garşyňda. Ýoluňyzda ölüm bar, dagdan gaçmak bar. Kim gurt gaplaň iýmiti bolýar. Ölüm saňa garşy gujagyny açýar, Depäňde meýidiň iýjekler uçýar. Dört tarapyň doňak dar, rehimsiz daş, Sowuklykdan doňýar damar gan gözýaş. Dört tarapyň derýa kiwin ýatan gar, Guragaçlar bir damja gyzgyna zar. Aýagyň ýitse-de garyň içinde, Perýadyň doňsa-da bagryň içinde, Ýel ýüzüňe gamçy urup gyzartsa, Gury gara bulut tüýkülip üstüňe atsa, Gynanma, titreme, nala çekme sen, Ýöri, merdana bol, gaşyň çitme sen. Dertsiz ýetip bolmaz dagda gerişe, Kynçylyksyz ýetip bolmaz ýeňişe. Göteriň ädimi, ýöriň dostlar, Dag başynda ýeňiş mertler islär. Şu dag özi ýaşaýyş hem. Sagbolun. Ýaşaýyşda hatarlar-da bar, kynçylyklar-da bar. Aýagyň-da sürçer, ýykylarsyňam, ökünenlerem bolar. Ýöne sen şol dagyň başyny seredip gitmeli, ýetmeli.
Hawa. Şuny men şu ýyl ýazamda ýigrimi üç-ýigrimi dört ýaşlarda. Şo wagtda uly maksatlar bardy, medeni serhengi maksatlar, beterem şonlarda täsir boldum. Ýöne hemme zat üçin geçerli. Her ýaşaýyşda bütin maksatlara gitmeli, soňuna çenli gitmeli. E, giden soňunda da şo maksada netijä ýeter. Salam aýdan hemme dostlara köp sag boluň, hemmesine salam aýtýan bir birden at çekmeýän. Hemmäňiz saňa ýalkasyn aýtýan. Garaz meň maksadym, arzuwym türkmen sähramyzda ynsanlaryň maksatly ýaşamagy. Ynsanlaryň gözleri dagda bolsun. Dagyň başyndaky duman ýaly başlaram dumanly bolsun türkmen ýigitleriň. Jesaret bolmasa, gaýrat bolmasa hiç zada ýetilmeýär. Ýetilmez.
Haýwan ýaly ýaşap, başyňy aşak salyp gidersiň. Eger hemmämiz daga seredip bile gitsek bara, şol dagyň üstünden hemmämiz bilelikde dünýä serederis, biz dag ýaly adamlar diýip gygyryp bileris. Maksadymyza ýörelik. Iki tarafdan, yani biri aýanky telaş diye türkçe mücadele bolýar, ha, dogrudan. Hawa.
Bu ýerde ýaňky şikes hiç wagt şu ikisine teslim bolmaly däl. Telaşyňy etmeli, şikessiz-ä bakmaly däl, hedefe inşallah ýetersiň her kim. Hawa.
Men şikes iýdim diýip, men oýaldym diýip däl yzyňy oý etmeli däl. Naumyt bolmaly däl, hereketiňi dowam etmeli. Daýy inşallah her kes öz maksadyna ýa niýetine, onsuna, arzuwsyna ýeter inşallah. Inşal.
Bu goşgyňam bir iki ýerini men ýalňyşrak okadym näme biraz ýatdan çykypdyr. Onam goýaryn inşallah teswiri şekilde soňra öz Instagramymda gowrak diňlärler. Men onda näme Taňry ýalkasyn Sadykjan saňa da köp sag bol. Hemme dostlarym sag bolsunlar. Indi bu günlügine olarmyka diýýän-de, indiki hepdä çenli. Inşallah neşe bolar inşallah. Taýyrmyz Taýyr Sarly, aý Taýyr Sarly bu goşgyň maňada guwat berdi Dükterjan diýip ýaşa. Iberipdir, peýam iberipdir aşakda. Taýyrjan saňa kod kuwat gerek däl-a, seň özüň şu daga seredip duran ýigitleň biri, biz guwanýas sen ýaly oglanlara. Sag boluň.
Allah kuwat bersin. Köp sag boluň Dükterjan beren bu gürrüňleriňe. Bolýa, bolýa. Sag bol, görüşeýliň. Allah kuwwat bersin, janyňyz sag, ýaşyň uzak bolsun. Men muny zat ederis, seýw ederis. Görjekler ýene görüp biler. Hawa, sen seýw et.
Häzir mundan çykýan. Hawa.
Bolýa, sag bol. Gijäň rahat bolsun.